Hello, karibu karibu karibu naende, eye ekorokwa ng'a bosongo ritongo, mbuya mono, eye nere estation eyemo, egotebani ekeene naende twasemania ekegusii ase amagoso are twagororana, igo karibu sana. etopic ya rero, nigo ntagete goadvise abagusii mbare baminto. baga bachaka konyora chibesa bwango, gose bagendete korigia chibesa ase bwa ase obwango, gose bagendete onye korigia ase chinchera agwo agwo chiokonyora. egento nkere ekemo, nacha konyora ng'a abagusii baminto goika totebani ekeene naende, abanto bamanye nintwe bikogenda. naende gose igo ngokwanera egento nachire kogundua ekenyene inche bweka. egento ekero nagunduire buna bono, okonyora gose gwachire ase egete, ase chinde nyasae ogokonyire gwachakire ko kwaria akarikiro gose na akagasi ase egete, gwachakire konyora nyora obobesa enchera gete, tari nyinge obobesa obosiniini, lakini nsa chinde ase eng'encho ota kwaruete gose nase ochandegete pi. Nyasae agokonyire gochaka konya akabesa agake, kwamanya goika ase gete, bono bakobua mogochia kogenda gose mokoumerana gose na efamiri nka iga gose na abairi, chianti, abasani, chicousin, chianko, mwensi noo more, gose nkende kiaba gose mwaumerana chirusa, gwachaka konya koba ng'a bono naye konya kobaa esukari. yanke yantigete gocha kwa kwa kwachaka kogasoki ng'a ng'a gento gete ng'a naye okomogorera esukari kwamoereria, gento gete ng'a bono otagete gosurprise abanto bamino ng'a nonya ng'a siku hizi nonya tori bobe. gwachaka koba kwebeka mstari bwa mbere, kende gochi koboria efamiri gwateba ng'a eki nerure ninche nkore ki? Ninche ndue, ninche nkegore, gose ninche nkore gento gete omwana ominto ntagete goteeba ng'a ira ng'ora. Abanto bare gusii gose abairi, abairi nigo bare abanto ba obokong'u sana, gose abanto ba nka nigo bare abanto ba obokong'u sana. Abanto bamanyani bakogundere ng'a siku hizi nkonyora ore na kaba agake, ndio utajua. Rituko erio okonyora ng'a onde bweeesi na- naigwa rikuba, okong'a nyarebe ominto, omwana one. omwana omoiseke ominto tata nkonye igo nde bobe, egento egekombwate omogongo bwaki bwaki bwaki igo ntagete eriogo nkonye ebesa nchie nyagetari. Eya gokombora naye nkende paara, ng'a siku hizi yaya eng'ombe yane yaigwa bobe, ntomere ebesa gaki ngore eriogo ki ang'e ondwanerie eng'ombe. Kasini yaye onde bwensi nonye noyo ore nka bosa akogenda epigipigi, ng'a bono. Okogania kende ogoakera esimi ng'a aye nyarebe ase koisi bwane naende down gaki ntomere kende ndagerere, kwamanya kanyora kwanyorire esabari ya abanto abwo bagokoigorera kogocha ng'a ne chibesa bataete obatomere. Naye ase eng'encho kwabaorogeti ng'a nobwate, naende nsa chinde kogania korenda erieta ng'a bono kweyaka ekube ase erieta ng'a ng'a nsa chinde bono obwate chibesa, okani kwegerera erieta bakuoboe. Totagete kobatebia ekeene ng'a yaya oyio na omosara naro na- nachete noro riria erusa nkarua, bono iga timbwati. Gwachaka koebeka chipromise chinyinge chitaiyo, gwachaka konya kobatebia omonto ogosaba komanya ng'a yaya ng'a aye echi echi eki negento egeke, keri inche ngokonya aye ganya orore, abanto mbari gokonyeka. Abanto mbare goisaneka na ogokonya, nobakonya rimo, bono aye bono noba akorosia engoro ase bagosoyia okoboko kera rituko. Tiyangotebia ng'a ege egento eke kiarabeire problem ase abanto aba ake, nigo erio abanto batari gokwana. Omonto akobangerwa emechando na abairi, okoma ah abataete bakonywa, mpaka omonto osinye ng'a waa, konya ninche ebaganyete. Aye bweka bakobangera emechando gwacha kwanyora ng'a nsa chinde gwaikire ase, nonye na echoo tokonyara koagacha, ase eng'encho totaete kogokia abanto bamino ng'a yaya nabo okobako okobakonya goikerania buna batagete. Na rero ntaete goeta ng'a buna okobakonya iga gwaikerani, eraundi ende bagokorigeria ekenene ake. oo omonto arete omokonye kwamokonyete gose siringi mia tano, eraundi ende agoteba abwate eshida eye ekoira chilifu ibere, eraundi ere chilifu ikomi, na abande na abande kera omonto oranyare oroche, abanto baminto ase eke ere ase ande bakanie ng'a yaya, riria nagokonyete riria mbuya ake narenge bono timbwati, onye goetare koerusia ase obokong'u obo. Abairi aba nabwo baria ogochi konya gokonya gocha gocha gocha gocha, rituko ogocha gotiga kobakonya, hee utaniambia ama utakumbuka hii maneno, ebitina baragokora tokwegena, nonya na onde ototanya koba omorogi rituko erio rakobera omorogi. Abanto baito abagusii na abanto nigo tore abanto bogokumia, ntonge abaikuyu, abaikuyu mbari gosaba na besa rahisi, omonto agokonya na ebesa ase abaikuyu, ekero aroche ng'a nyarebe oigoire ebiasara agokora, ebesa yamoremire, tomochangere achake. Lakini gokonya omonto bosa igo otari gokora kende chibesa, boikoyo ng'o tokorora, lakini gusii. abagusii baremeirie abamwabo. Akamura gachika arikwa gose ng'a bono okonyora egaki andegete bono gasoma somera obokong'u obwo, gacha gatara nonye Nairobi aria karikwa ime bwa omoindi, gacha kanyora omosara elifu ishirini, elifu sarasini. Ng'a bono okogenda inko asibetie agakoti buya, agorire agakoti agajinisi, esuti ya inse na ya igoro, na ebikurutu bie chisa chia safari boot, ochiera nka, ng'a bono siku hizi tadi mbuya are, gose ta gose Evans mbuya are. Omonto omanye kooroka anka bono, ng'a ase eng'encho are buya ochaka koa ng'a bono atakogokia anka, ochiere anko gete omoerifu, ochiere oyonde omoerifu, ochiere oyonde omoerifu, ougete eraundi ende mbaragotiga gose bagotware eshida, bono nare ngobatebia ng'a abanto baminto. abanto nabo bakobankire emechando, mpaka aye beka gose nigo bwekonya. Rituko gocha koba kobasieka ng'a yaya nainche tiga ndare agacha nonye na enyomba, gose ndara akanere nonye na abana bane eschool fees, hiyo siku ndio utajua. Abagusii baito ebarengeretie ebirenge ebibe, kera omonto especially abanto bare nka, ebatagete bakonye ogokonya bweka. Mbatagete koinyora ng'a oyo tokonya gotukoria ere bono, inche bweka bono nkare komosaba. Nobate ng'a nyarebe buna agonsaba naye nabo ogonsaba na nyarebe boigo, gaki korwa inche ng'ire ng'a mbari koigwa. Igo bono nare nkobakanie ng'a onde more gusii nainwe oito ang'ora, inche konya korema riaba iri, koroche mbono nanyorire, tara ki nakora nakora kende, tiga komosaba. Saba baria moroche barakorakorire baagachire nonya chigorofa bwoba, chi- chinsobo, bakorete ebinto ebinene bikororekana. Tiga gosaba omonto ota obonyori ang'e onyorire akabesa agasiniini, otabwati nonya na enyango. Nainwe oira ng'ora, nabo mokonya koenana chibesa ofio ofio okonya koorokia ng'a bono ng'a bono example buna bono ntebe gose ng'a, ng'a bono whatsapp group yachakwa gose neye efamiri. komanya konyora ng'a bono gose mbokong'u mwatwara, ng'a bono aye ase eng'encho kwariku, abande bakorwa mia tano mia tano, aye kwagani orochi ribusa ano, kogosa abande ng'a aye nobwate eeh. Bono aye naye kwebeka engori, rituko ogocha gotwara eshida, roche orangerie boka emechango ya chikanisa, inche nagotebi, na besa tori obwate. Igo bono iga ng'ora. Manya ng'a nonya ekero okorwa omochango, kwarwa omochango orwe ekegwango, tiga korwa ebesa ase eng'encho otagete kogokia abanto gokweremaria. Igoo mbuya mono ase rituko ria rero, tiga nkorere iga iga, naende ninche ng'iche na oboseemi bonde bwe chietoo, nkwanere enkwani eyio eyio okorwa chibesa otari kwebanga. Mbuya mono tiga mbatige Nyasaye oyio.